Sap tawng hi Mizoram chunga hi chuan kan ni ti nuna kan mang lutuk lem lo ti kan hre theu anga heti hi kan din mun ni awangin sap tawng thiam hi a pawimawh viau lo angin kan ngai a ni thei amai rawh chu Kan lehkha zir chhoh zel nah te, Nazon exam nah leh interview nah te, Zoram pawna kan la thawhna hmunah te, kan hman leh hriat thiam a tul tlat si avang hian a bo lo tawk leh a mawi tawka kan hman thiam leh hriat thiam a ngai tlat thung a ni. Sap tawng kher kher hi chu khawvel ram zawng zawng deuh thaw hman a nih avang hian thiam chu a tul hle reng e. Sorkar hnathawh tuma inbuatsaih mek te phei chuan hna dil exam leh interview hnah te an hman a ngaih avangin sap tawng hi an thiam ve ngei chu a ngai a ni. Sorkar hna niam deuh zawk atanga a sang ber IAS hna te tlem pawh hian hna la tute hian he hna dil tute hi sap tawng an thiam an phut tlat chu a nih ber hi. Sap tawng thiam pawimawhna hi sawi tur tam tak chu a awm anga ama erawh chu ni danga sawi chhunzawm atana khekin tun hunah hi chuan engtin nge sap tawng hi ka lo thiam ve theih tak ang? tih zawrh a chhangin sap tawng thiam dan kawng hrang hrang sawi ni lo zir ho ang hmiang. Pakhatnaah chuan kan sawi lan tak ang khan English medium sikul a kalten tih luina deuh reuha sap tawng an hmang tih loah hi chuan Mizoram chhungah hian sap tawng hman hi a vang khawp mai a. Kan zirna in sang ber college leh university ah te tak ngial pawh hian Mizo leh Mizo inkarah chuan sap tawngin man a ni meuh lo. Mizo leh Mizo sap tawngin biak tal tal chu a mawi tlat lo. Hetiang hmuna khawsa leh seilian kan nih avang hian sap tawng thiam duh tena an neih hmasa ber ngai chu. Thiam duh tak tak na ril ru put leh teima leh phu taka mahnia sap tawng thiam tura thaw a ni. Chu chu sap tawng thiamna tura thil pawimawh hmasa ber chu ni e. Thlantui chu a luang zaih zaih lovang. Nimahsela, hun leh thai rawh pek a sian ve tul a ni. Chuvang chuan thiam duna tak tak thinlung han pu phawt mai teh le. Sap tawng thiam nana kan tih tur pahnihna chu sap tawng thuziak chanchinpu emaw lehkhabu emaw chhiar fo hi a ni. Ringtut tha ni tur chuan Bible chhiar fo a ngai thin ang deuh hian sap tawng thiam duh tan chuan sap tawng thuziak cheh rih tih mak maw a ni. Thu chhiar tam a thatna em em chu thu kan chhiar hian thumal leh sentence thar tam tak kan la hriat ngai loh te chu kan hmuh in kan hriat belh ta thin a entir lam bekin heti lai thu hi han hril fe ila tlangval nupui tha tak zong leh zawnmuh ngei tum chuan mi zinga awma ruala pawl deuha Kohhran leh khawtlangah te a inhman deuh hlek a tul a ni. A ngaihzawn tur ber nula tha mi awmna lama pan hmasak lova inah a tum reng ringa chuan a hmu har ve ngawtin a rinawm. Nula in tlangval rim ngai hek lo le. Kan tekin a awmzia chu hetiang hi a ni, kan mamawh leh duh ber sap tawng hi heng lehkhabu leh sap tawng chinchin bulah te hian a awm a. Chu nawmna lam chu kan pan a, kan va chhiar a, kan va lak khawm ve ngai a ni. Sap rawng zir dan step thumna hi step nihna nena inzawm tlat lak hran hlei thei lo a ni. Step nihna kan sawi ang khan lehkha kan chhir anga kan thumal hriat ngai loh te chu kan chhin chiah zel ang. Thumal thar kan hriat te chu a awmzia zawngin dictionary kan keu nghal zel ang. Dictionary hi sap rawng zir laite Bible tiin sawi ta ila a hlut zia leh pawimawh zia sawi fiah chiang ber mai awm e. A awm zia kan zawn hmuh tak te chu note bu te ah ziak thlai in kan chen cheh nghal zel ang a. Chuti anga kan tih ni tin paih chuan a tlem ber a ni tin thumal panga ang te lo thiam ta ila. Tui mal far te te in tui fin rat zau tak a siam ang mah hian kum khat a ni za thum sawm ruk panga ah chuan sap tawng thumal sang khat za riat chuang daih kan thiam bel dawn tihna a nih chu. Ni khatah thumal thar pakhat lek chu pawh thiam mah ila, kum khatah chuan ruk panga chuangin kan thiam hnem zawk tho tho a nih chu. A palina chu tunlai chhunah phone neilo leh internet khawih ngai hauh lo mi chu kan tlem hle awm e. Phone hi a tha zawnga hman chuan a lo tangkai khawp mai. A hmasa berah chuan Play Store ami Dictionary kan install ang. English to English, English to Mizo, Mizo to English Dictionary tha tak tak install tur awm teuh a ni. A download na tur link a hnuaiah dah a ni. Dictionary tha tak tak keu a zawn ngai lovin awlsam takin kan phone kut phah pawh tiat mang lo atang hian kan zawng chhuak zung zung thei dawn a ni. tin apps mai bakah hian google hi a hman tangkai thei leh bawk a google hi doctor hrekim a ni awm tak hian thil hi a hrekimin hriat loh leh chhan thei loh a lui hi a nei lo va he a hriatna hi a chhawr thiam a piang an van nei mai dawn a ni chu mai bakah chuan he video i enna youtube ngei te pawh hi a chhawr thiam tan chuan chhawt tlak tak a ni sap tawng zina tha channel tha nem tak a awm nual a pangana chuan Sap tawng kan thiam chun chun te hi kan ti dik loh hlau vang emaw a hman za leh hman tim loh tur a ni. Exam nahte chuan grammar nen lam tih dik chu a ngai ngei mai a, chutiang ni lem lo khawlai angah te chuan a tul phawt chuan thiam leh hriat ang ang a hman pawp pawp zel mai tur a ni. Ti dik loh avang pawisa chuai awm lem lo a nia. Flim te en ve fo anga. Film en leh hunah tawng inziahna subtitle atang te hian i tana sap tawng thar i hriat ngai lo tam tak zir lo tum dawn nia movie leh drama te hi tawng ziahna tha leh awesome tak an ni e a to bera chuan ni tinai khawih thin whatsapp a sap tawng ziahna group te join la zawhna i neih te zawtin midang zawhna an chhan atang te in lo inzir ve zel i tum dawn nia whatsapp hi thatna chu inzawla inchhang zung zunga awlsam mai hi a ni. Saprawng zirna WhatsApp group join theihna link kan hnuaiah dah a ni. Zir nuam le.